Bi pjaċir nilqa' miegħi lil Gino Lombardi Bonzu Gino. Kif inti? Grazzjak tal-istedina. Insab tajjeb. Dak l-għawa, dak l-għawa. Dal-għodu għaw ħafna trafik fil-toro. Iva, iva, iva, iva. Illum, illum, reġaw bdow, mux reġaw, bdow ammont oħra ta' tfal.

Mela inti qed hawnhekk, Gino, biex nitkellmu dwar. Nitkellmu ftit dwar ir-rumanz il-ġdid tiegħi. Sigriet, jekk tippermetti li. Sigriet mingħajr artiklu. Grazzi, grazzi. Sigriet? Sigriet. Ħanaraw hawnhekk. Dan huwa thriller. Tip ieħor mill-kollezzjoni tiegħek issa. Ħanaqra naqra xaw miktub mhm. fuq il-qoxra minn wara. Kif wasal id-dar najġilla għaw skit perfett, Kullimkien kien mitfi. Kienu saru s-sebgħa u nofs ta' filgħaxija u Rhoda kienet suppost li ilha kważi sagħtejn li waslet lura, imma ma kinitx hemm. Beda jikkonfondi u deffes idu fil-but biex iċemplilha u beda miexi 'l barra ħalli jara l-karozza tagħha kinitx f'postha. Hemmhekk kif wasal ħdejn is-salott ra lil xi ħadd imkebbeb fir-rokna tas-sufan. U jħallik bil-kurżità hemmhekk. Gino, għidilna naqra dwar dan is-sigriet. Mela, Sigriet huwa thriller, jekk irid id-direttur jista' jitfa' hemm filmat li ppreparajt minn qabel biex dak li jkun jifhem iktar l-istorja. Nistgħu naraw l-ewwel biċċa? Ħa naraw l-ewwel biċċa. Mela Gino huwa l-awtur tar-rumanz Is-Sigriet kif qegħdin taraw. Nistgħu narawha bis-sound, Peter? Mela, ħa narawha bis-sound kif jiggwidawna wkoll. Ħalli tkunu tistgħu tifhmu iktar proprju s-sigriet il-ktieb ta' Gino Lombardi. Sakkartu l-bieb ta' wara. Ġratli darba oħra din. Ma rridx indaħħal f'lieli, isma' x'għad li qed nitlaq minn moħħi.

Issa din l-istorja hija dwar negozjanta li għandha kumpanija li tieħu ħsieb il-websites u toħloq websites ta' kumpaniji oħra li ġurnata fost l-oħrajn tkeċċi lir-raġel tagħha mid-dar għax issibu ma' impjegata minn tagħha stess.

mill-pajjiżi Nordiċi ġo Malta għal prostituzzjoni ġo l-gentlemen's clubs eċċetera, hemm raġel li jibdel l-identità tiegħu biex jaħrab mill-pulizija, hemm hemm ħafna intriċċi li fl-aħħar jingħaqdu fi storja waħda u sorpriża kbira s'issa kull min qrah ir-rumanz ħadd ma ntebaħ Min kien l-iktar wieħed kriminali li hemm fl-istorja. Ġifri hemm dek ħafna kurżitajiet. Hemm ħafna kurżitajiet. Ħafna, ħafna. Inti dan mhux l-ewwel ktieb tiegħek ġin. Dak huwa d-disa. Id-disa ktieb. Kemm dom ta' dej propju fil-waqt li qegħdin naraw filmati illi jiddiskrivu din l-istorja. Dik kull filmat l-ewwel paġna. Il-filmat l-ewwel paġna. Dak huwa l-ewwel paġna biss. Ta' dan ir-rumanz. Minn 400 u aktar paġni. Kont qed ngħidlek kemm kemm dom tad-dej fuq dan il-ktieb? Dom tad-dej madwar sena u nofs fuq bħala kitba. Bħala kitba. Spiċċajtu f'jum il-mara fit-8 ta' Marzu, però mbagħad jibqa' ħafna xogħol ta' proofreading biex tagħmel cover, biex tagħmel it-teaser, eċċetera, eċċetera, il-printing. L-istess. Il-romanz l għonet huwa romanz. Mhm. Meta ngħidu romanz, għal min forsi qatt ma qara bil-Malti jew mhux il-linja tiegħu xaw tipi differenti ta' stejjer. Meta tgħid romanz, x'qed tirreferi? Romanz nifmu. Inti int jiena kif qedlek li ikolli aktar minn storja waħda. Mhm. Kollha relatati ma' xulxin mhm. u fl-aħħar jingħaqdu f'konklużjoni waħda u l-istejjer kollha jingħaqdu ma' xulxin. L-istejjer kollha, m'hemmx xi mit storja, kull ma mhm. hemm tliet stejjer mhm. li għaddejjin simultanjament u meta tgħid romanz inti għandek l-imħabba hemm xif hemm l-imħabba fih hemm violenza u hemm is-suspans li dejjem qed iġalek taqra aktar. Jiena nħobb nikteb chapters qosra biex dak li jkun jekk illum nafu l-ħajja kemm hi mgħaġġla, mela jekk inti. Biex dak li jkun jgħid illum ħa naqra' kapitlu. Jekk inti għandek kwarta ċans, taqra qrajt kapitlu mill-bidu sal-aħħar u mbagħad itkompli l-għada jew x'inhu jerġa' jkollok. Fil-fatt pereżempju kapitlu f'dan il-ktieb qed nara qisu żewġ tliet paġni pereżempju. Erba' paġni massimu. Erba' paġni massimu. Hawnhekk qed nara li hawn 'il fuq minn mitt kapitlu f'dan il-ktieb. Mitt kapitlu hemm, eżatt, kombinazzjoni. Ġifiri, u l-istoria tkompli bej kapitlu. L-istoria tkompli minn istoria. Di jiena nikteb Malti sempliċi, għalix? Mhm. Għax jiena l-uniku aim tijaj huwa li jaqraw. Mhm. Li nħajjar in-nies jaqraw. Xej, ikun qed jagħtu eżempju lil oliedhom għax it-tfal nafu, għaw nismaw ġenituri jgħidulek it-tfal tiegħi ma jridux jaqraw. Imma lilek qatt jaqraw ktaqra. Mhm. Mela jekk inti qed tgħallem Tixtieq li l-ulidek jaqraw? Eżatt. Agħti l-ewwel eżempju inti. Agħti l-eżempju u jarawk tieħu pjaċir taqra ktieb u mbagħad l-eżempju jkaxkar. Gino, mistoqsija personali, għaliex tagħżel illi tikteb bil-Malti? L-ewwel ħaġa għax jiena Malti u nħobb il-Malti u ċertu tibdil li sar fil-Malti iweġġali moħħi u widnejja. U Għax nemmen li l-ewwel ma għandek. Ma ssibu diffiċli biex tikteb bil-Malti jew. Mhm. Għax per eżempju, għafak minni konna din nitkellmu ma' Dr. Mariella Mizzi eh, dwar anka l-Facebook bil-Malti, so ċertu klim għallura mm. dak li jkun isibhom. Jena ma nistax għalli għal-mod kif ikisru l-Malti biex jikbu fuq il-Facebook. Ġifiri. Anka jek nikteb messaġġ, jekk hemm apostrofi li tindaħlu, jekk hemm Il-koma, il-punctuation. Tawtu li inti, tawtu. Importanti ħafna. Konna din naraw il-paġna ta' Facebook minna ħata mm. tal-direzzjoni, ġifir dak li jkun jista' jidħol fuq Facebook u iva, xe. Kif inhi il-Facebook page, il-sigriet? Tiegħi sigriet. Sigriet, ekku għedin naraw. Jistaw mhm. jaraw dak il-filmat jekk jridu billi mhm. jidħlu YouTube. Tajja. U jiktbu sigriet. ta' Gino Lombardi. Tafx nagħmlu issa aktar tard nixxerjaw ħanka. Mela, le tistgħu tixxerjaw fuq il- Nixxerdu ħanka fuq eh. il-paġna tagħna ta' Facebook. Eżatt. Tajjeb. Kull min irid jista' jmur ġo kwalinkwa ħanut Iva, jiena nappella, nappella ġino illi l-għonet naqraw bil-Malti. Jiena fuq nota personali għax qed ninduna hawnhekk li firmajtu li allura nirringrazzjak ukoll ta' din il-firma u ta' dan il-rigal li ħana sonżommu ħanka fil-librerija tagħna u nwedek li naqrah U koll, fi ftit ħin li kolli anke fl-għaxija jien uħobb, ġifieri, intefa' fis-sodda u noqgħod noqgħod naqra. Noqgħod naqra l-istorja ta' Aħjar mis-sigriet. Aħjar, aħjar mit-television. Imma importanti naraw television ukoll, għax għandna programmi tajbin fl-għaxija. Ta' żgur, imma qabel torqod. Imma qabel torqod tajjeb li taqra, li taqra xi ħaġa. Jiena nawguralek għal dan il-proġett li ngħidejt ftit tal-jiem ilu, żvela. U allura nawguralek ukoll li dan il-ktieb ikun suċċess bħalma kienu l-kotba. L-oħra, l-oħra kollha, hemm xi xi ħsibijiet oħrajn għaddejjin. Tajjeb, tajjeb. Qiegħed nikteb l-24 kapitlu minn rumanz ġdid. U għandi tnejn oħra mibdejjin. Moħħi ma jqafx, dejjem irid. Jiġifieri sena naqra tikteb l-24 kapitlu minn rumanz ieħor li. U tnejn oħra. U tnejn oħra draftjati. Ġifieri tieqaf minnaħa u tkompli fuq ħaġa oħra. Le, issa qed nikkonċentra fuq dal qed nikteb bħalissa. Però diġà hemm żewġ temi oħra Mela l-qoddima bli terġa titli tiġi waqt espresso nitkellmu dwar dan ir-rumanz il-ġdid. Tajjeb, mela tinsewx illum issuġġerejnilkom il-ktieb ta' Gino Lombardi, il-ktieb Sigrit, ktieb bil-Malti li aħna nħeġġukom illi taqraw ukoll. Grazzi Gino.